Hemmäňize salam. Köp sanly agzalarymyzyň haýyşlary esasynda bu gün kanalymyzda türkmeniň görnükli hanlary we serdarlary hakyndaky wideo gepleşiklerimizi size hödürlemegi meýilleşdirýäris. Ilkinji sanymyzy bolsa agzalarymyzyň aglabasynyň isleglerini nazara alyp, Horezmiň we Hiwanyň soňky hany, adyllygy bilen ýerli halkyň söýgüsini gazanan, Watany goramak üçin Gyzyl goşuna garşy mertlerçe göreşen Jüneýit han, ýagny halkyň arasynda Han Jüneýit ady bilen giňden tanalýan Gurbanmämmet serdar hakynda gürrüň bermek bilen başlamagy makul bildik. Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýyldan bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýyla çenli Horezm döwletiniň hakyky soňky hökümdary Horezmde we Türkmenistanda basmaçylyk hereketiniň, ýagny sowet hökümetine garşy hereketiniň görnükli ýolbaşçylarynyň biridir. Aslynda onuň ýolbaşçylyk edýän toparyny basmaçylar diýip atlandyrmak biziň pikirimizçe ýalňyş bolar, sebäbi Jüneýit han beýleki basmaçy toparlaryndan tapawutlykda ýerli halka azar bermeýär. Onuň göreşi esasan patyşa Russiýanyň şol wagt Türküstan diýlip atlandyrylan häzirki Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň hem-de Täjigistanyň çäklerinde basyp alan özüne boýun egdirmäge gelen goşunyna garşy bolupdyr. Jüneýit hanyň hakyky ady Gurbanmämet bolup, ol milleti boýunça türkmeniň ýomutlarynyň orsuk çyrygynyň jüneýit tiresinden bolupdyr we bir müň sekiz ýüz altmyş ikinji ýylda häzirki Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Bedirkend obasynda dogulýar. Onuň kakasy Hajybaý ýomutlaryň jüneýit tiresiniň hormatlanýan adamlaryndan bolupdyr. Gurbanmämediň özi sowatsyz bolanlygyna seretmezden, ilatyň arasynda uly abraýdan peýdalanypdyr. Bu bolsa öz gezeginde oňa ýaşlykdan kazy we mirap ýaly wezipelerde işlemäge mümkinçilik berýär. Jüneýit han bir müň dokuz ýüz on ikinji ýylyň başynda Garagum çölünde kerwenleri talaýan garykçylar toparyna ýolbaşçylyk edýär we şol döwür serdary adyny alýar. Bir müň dokuz ýüz on iki, bir müň dokuz ýüz on üçünji ýyllarda döwrüň Hywa hany Isfendiýar han boýun egmezek türkmen taýpalaryny jezalandyrmak maksady bilen, tagta we golaýyndaky obalara öz goşunlaryny ýollaýar we ýerli ilaty gyrgyna berýär. Muny eşidip, gazaplanan Jüneýit han dessine Garagumdan gelýär we ar almak maksady bilen Daşoguzyň hem-de Ýylanlynyň golaýyndaky özbek obalaryna çozup, alamançylyk edýär. Şeýlelik bilen, onuň at-owazasy hem has belende galýar, sebäbi türkmen halky indi ony özüniň howandary hasaplaýar. Bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylyň sentýabr aýynda Hywaň şol wagtky reformalary we özgerişlikleri goldaýan ýerli häkimiýedi agdarylansoň, Jüneýit han dessine Hywa gelýär. Ol ilki bilen agzaly türkmen taýpalaryny birleşdiripdir we Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti tarapyndan Hywa goýberilen polkownik Iwan Zaýtsewiň ynamyna girip, Hywa hanlygynyň iň möhüm adamlarynyň birine öwrülipdir. Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň ýanwar aýynda bolsa Hywanyň hökümdary Isfendiýar han Jüneýit hany özüniň ýaragly güýçleriniň serkerdesi diýip belleýär we oňa serdar Kerim derejesini berýär. Haçan Iwan Zaýtsewiň goşuny Taşkendy bolşewiklerden yzyna gaýdyp almak üçin Hywadan aýrylanda bolsa, Jüneýit hanyň bir müň alty ýüz atlydan ybarat goşuny Hywa hanlygynyň esasy harby güýjüne öwrülýär. Jüneýit han bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda öz esasy duşmanlary bolan Goçmämmet han, Gulammaly hem-de Şamyrat bagşy ýaly serdarlary Hywa hanlygyndan gysyp çykarýar we Hywanyň ýeke-täk hökümdary bolup galýar. Hakykatdan hem Hywa hany derejesini almak üçin indi Jüneýit hanyň öňünde diňe köne duşmany bolan Isfendiýar han galypdy. Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň martynda gozgalaň gurnalýar we Isfendiýar han Jüneýit hanyň ogly Eşşi han tarapyndan Nurullabaý köşgünde öldürilýär we onuň ýerine dogany Seýit Abdylla töre tagta çykarylýar. Emma hakykat ýüzünde Hywanyň hökümdarlygyny Jüneýit han öz eline alýar. Hywa hanlygy eline alan Jüneýit han Dessine Türküstan Sowet Respublikasyna garşy söweşe taýýarlanyp ugraýar. Ýeri gelende aýtsak, oňa bu göreşinde Orta Aziýany eýelemegi meýilleşdirýän iňlisler ýarag we pul görnüşinde ýakyndan ýardam beripdirler. Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň ýigriminji sentýabrynda Jüneýit han Täzürgenç şäherini basyp alýar we şäheri talap elli sany rus işçi maşgalasyny tussag edýär. Muny eşiden bolşewikleriň Petroaleksandrowsk häzirki Dörtgül şäheriniň ýerine ýetiriji komiteti Jüneýit handan dessine tussag edilenleriň boşadylmagyny we talanan emläkleriniň yzyna berilmegini talap edýär. Entek uly çaknyşyga doly taýýar bolmadyk Jüneýit han otuzynjy sentýabrda tussag edilenleri boşatsa-da, talanan emläklerini yzyna gaýtarmaýar. Şol ýylyň ýigrimi dördünji noýabrynda Jüneýit han özüniň gol astynda dört müň atly we alty müň pyýada urşujyny jemleýär we Dörtgüli gabawa alýar. Gabaw on bir gün dowam edipdir. Emma Çärjewden Amyderýa arkaly ýüzüp gelen ýüz segsen demir ýol işgärinden we togsan internasionalist esgerden ybarat kömegi alan goragçylar hanyň ýedi hüjümini yzyna serpikdirmegi başarýar. we üçünji dekabrda garşy hüjüme geçýärler. Hanyň goşuny bu çaknyşykda bir müň ýedi ýüzden gowrak adamyny ýitirip, Şabbasa, häzirki Biruni tarapa yza çekilýär. Şol bir wagtyň özünde rus ak goşuny patyşa goşunynyň ştabs-kapitany Konoplýowyň kazak otrýadlarynyň kömegi bilen Çimbaý we Nökit şäherlerini ele geçirmegi başarýarlar. Beýleki tarapdan bolsa Gyzyl goşun hem Orta Aziýa aralaşýardy we Ak goşun kazak otrýadlary bilen bilelikde olara garşy hem göreşeli bolupdy. Jüneýit hanyň soňky şowsuz göreşini bahana edip, käbir türkmen begleri hanyň goşunyndan aýrylmaga başlaýar. Üstesine-de köne duşman Goçmämmet han gyzyllarynyň goldawyny alýar we söweşe başlaýar. Bu ýagdaýy gören Jüneýit han wagtlaýynça söweşi bes etmek karary alýar. Tagta galasynda iki gün dowam eden özara gepleşiklerden soňra bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň dördünji aprelinde Jüneýit han söweşi bes etmek barada şertnama gol çekýär we bu şertnama maý aýynda Hywa hany Seýit Abdylla han hem-de Türküstan merkezi ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan tassyklanýar. Ylalaşyk esasynda taraplar duşmançylygy bes edýärler we Türküstan hökümeti Hywanyň garaşsyzlygyny yglan edýär. Söweşmezlik barada şertnama baglanyşylandygyna garamazdan, Jüneýit han Türkistandaky sowet häkimiýetine garşy göreşmegi dowam etmegi ýüregine düwýär. Bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň iýunynda ol Amyderýa okrugynda sowet hökümetine garşy gozgalaň turuzan ural kazaklaryna we garagalpaklara harby kömek berýär. Jüneýit hanyň kömegi bilen zaýyr kazaklarynyň atamany Filçew Amyderýa okrugynyň demirgazyk bölegini, ýagny Çimbaý, Nöküs, Zaýyr şäherlerini, şeýle hem Muýnuk adasyny ele geçirýär. Onuň häkimiýeti bolsa dessine Hywa tarapyndan ykrar edilýär. Jüneýit han bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň sentýabr aýynda Kolçak hökümeti bilen ýakyn aragatnaşygyny ýola goýýar. Amyderýa okrugyny dolulygyna ele geçirmegi ýüregine düwen han Buhara emiri hem-de Filçew bilen bilelikde ýörişe taýýarlanyp başlaýar. Bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň oktýabr aýynda polkownik Hudýakowyň ýolbaşçylygyndaky kolçaklaryň harby missiýasy Hywa gelip ýetýär. Jüneýit hana goldaw bermek üçin gelen ýüz otuz kazakdan we sekiz ofiserden ybarat bolan topar öz ýanlary bilen bir müň bäş ýüz sany tüpeň, bir top, bäş ýüz snarýad, dokuz pulemýot hem-de bir milliondan gowrak ok getirýär. Şeýlelikde, Jüneýit hanyň bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň noýabryna çenli ataman Filçewiň we ýüzbaşy Magsym hanyň goşunlaryna goşmaça ýene-de on bäş müň atlyny ýygnamagy başarýar. Bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň noýabr aýyna başynda Filçewiň hem-de Magsym hanyň goşunlary Hywalylardan goldawy bilen Nöküsi basyp alýar. Jüneýit han bolsa islendik wagtda derýanyň sag kenaryna geçip Dörtgüle hüjüm etmek üçin taýýar bolup duran müň atlysyny Amyderýanyň çep kenarynda goýýar. Şol bir wagtyň özünde birnäçe türkmen tire-taýpalylarynyň serdarlary birleşip Jüneýit hana garşy göreşe aýaga alýarlar. Hywa-da bolsa, ýaş hywalylar topary tarapyndan gurnalan gozgalaň başlaýar. Emma bu gozgalaň gysga wagtyň içinde basylyp ýatyrylýar. Ýigrimi bäşinji dekabrda gyzyllaryň Günorta Amyderýa otrýady söweş bilen derýadan geçip, Täzeürgenç şäherini basyp alýar. Iki gün dowam eden bu söweşden soň Jüneýit hanyň goşuny agyr ýitgiler çekip, şäheri yzyna alyp bilmän yza çekilýär. Şol bir wagtyň özünde gyzyllaryň demirgazyk otrýady bolsa Nöküsiň etraplaryna hüjüm edip ugraýar. Gyzyllaryň Köneürgenji basyp almagy bilen olaryň hataryna bäş ýüz türkmen atlysy hem goşulyp, Goçmämmet han sowet goşunyň has-da güýçlenmegine kömek etdi. Mundan başga-da Goçmämmet han sekiz türkmen taýpasyny hem-de Ýagşygeldi serdary we Şamyrat bagşyny öz atlylary bilen gyzyl goşunyň hataryna çekmegi başarýar. Gyra çekilip, bolup geçýän wakalary syn edip duran Gulamaly serdar hem soňunda gyzyllara goşulýar. Bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň on dördünji ýanwarynda gyzyl goşunynyň demirgazyk otrýady Pors şäherini basyp alýar. On altynjy ýanwarda Ýylanly, on sekizinji ýanwarda bolsa Daşoguz gyzyl goşuny eline geçirýär. Şol bir wagtyň özünde, Gyzyllaryň günorta otrýady Gazabadyň golaýyndaky Jüneýit hanyň uly goşunyny ýeňip, ýigrimi üçünji ýanwarda Bedirkent galasyny alýar.